Bos mego Tim wod pa ryemo, in kit igeng ngeyi nining? Lobo acwali weng ngeyo ni in itye ki two. Dano weng ngeyo ni in itye ki two cilim. Dano weng me i acwali, gulu, kwena gingeyo weng ni in itye ki cilim. Monni weng gimwonyo yat. Mon ma ibedo kedgi weng gimwonyo yat. Gilumwony yat. In ki komi wan mukedo tim ma an adwayo in ki mutoka. In yet ARV ni bedo atye dashboard i kwanyo ma i mwonyo atye nga i lobo aceli ma pe ngeyo ni in itye ki two. Latin ni calo eni ojoko ojoko kinywado i 20 ngo kinywado i 2016 tye ki two ma orano ko i kana kana. I kare akana tung ya tung rwot obilo ja nga pe ngeyo ni in kome lit. Mari tamo ni en dong voice recording kono ki nga gini ka iketo eni en aye style di. But the facts ket calli ket calli bino ilok live kodi ma an aloko enni. Yen ocakke i kom bedo dong dwe aryo pe loko pien me acel lee wi owot toko weng rege cwaki weng owot toko pi cilim ilworo nyuto cilimmi ki gengi i ot yat Nairobi dwe adek angec ibedo i clinic ma cilim aye otimo attacking in frustration ki yat onongo ibedo kakeng. Dakoni pe gibaro cakke, pe gibaro cakke. Kanca pe ki kanca, min Nicolli ni pe ki kanca. Pe ki kanca, gam kit geng nining, ngec nining, lobo acholi weng ngeyo ni in boss me gutim, in latwo dok in frustration me cilim. en oweko i nge mwaka abic angecci teke in inongo ni itye ki cilim ineno frustration ne kit odwogo rac mwaka abic ka ma ituko mene mwaka mwaka aboro ma ipime dong icako donyo en yatti en aye dong frustration ne omedde icako yet doko ata lataya cwinyi cwer oca weng But lobo Acholi weng ngeyo ni in itye ki cilim. Lutino ni mukene ma komgi lit bene tye. Mukene ma ikano akana bene ni pe imyero dano onge ni lutino ni. Ka i ada bene lutino ni kato apar aryo o. En apar aryo ni ma an angeyo ne. Apar aryo ni ma an angeyo. So boss mego otim ibi winyo full details. Mwong mogo ma okanne ma onongo pe amyero ni gukati woko ka maleng abi kelogi weng woko. abimoyi wa malo ka ipyem kor. Atye ka dugo boti, atye ka bino boti i full force. Otim an ka akeco i komi ma rac, teka an akeco i komi rac. In ciling adi ma ideno ki bota? Ciling ma ideno ki bota over 18 million wa i cawa-ni pe iculo. Nga pe ngeyo ni i gulu an aye onongo apoko lon? i kulu nga pe ngeyo ni i kulu ama tye ki one of the biggest produce store i kulu in iwot produce store na kiti in otim i mutoka na an atingo in kiti lok ming mogo lok bwole ni in iwilo mutoka otim bosmik in wa yam ikwo ni pe iwilo mutoka mo kiken

Dwe adek tek i kampeny pa lamwaka atum ryeryet tap, jo me Bon gubino gumako mutoka niko. Ibedo iye wa i polic, ibedo iye polic ka tye wa i goba wan kit aci aye wacito wagami. Motoka-ni jo me Bon okwanyo ocito cen ocito kwede odwoko Kampala. Otema otiyo kede atiya me kampeny, in laming, in labolo, wi pe tiyo. en jwiyo wek awaci ni wutim mere kitiyo kwede atiya ki using ci kibolo kene calo calo calo kondom kibolo calo kene gin akonye peke NRM otiyo kwede kidi ineno kikonyi kingeyo mingiyo in kitiyo kwede atiya mere calo kondom pe in ipe ki gin mo ya utim ipeke ki gin mo motoka acel cani ni

Otim in itye ki acena marac i kwoni en in itye ki ciran marac i kwoni en ciran eni ki acena ma itye kwede ni wang ma okelli to eni dong omoro wangi o ca weng ka lweny ki dano ni we ko ko wacak lweny wa dong wacako lweny en dong aye ilweny kedi kwiji kwiji kita ngat mo obak doge nining pe abiye give ing up pe bene dong abiye lok kedi